ווען מענטשן זענען טייט איז עסן און טרינקען דארף מען ווייטער קויפן און און העמעדער און הויזן דארף מען אויך ווייטער קויפן און שיך דארף מען אויך ווייטער קויפן אבער לאקזשערי לוקסוס שפארט מען ס'הייסט די מענטשן וואס זייער ביזנעס איז מאכן געלט פון לוקסוס אזוי הייסט עס די מוטשענען זיך די פלאגן זיך.

וואס איז עס? דער רבי האט חס געווען אויפן כבוד פון די געוועזענע עשירים, אבער ס'נישט דא קיין געלט, זאגט ער מיר, ער גייט צו פארי פלענער, ס'נישט דא קיין געלט, זיי מאכן נישט קיין געלט ווייל דער עולם האט נישט די אלע. איז נאכדעם זענען זיי, זאגט מיר דער דער דער בחור, איז דאס דער חבר וואס ער האט זיך זייער געמוטשעט מיט די ביזנעס, ווייל ער טוט אויך אזא סארט זאך, וואס ס'ברענגט און לאזט מענטשן האבן שוין געלט. האט דער רבי געזען אז דער רבי ר' מענדל רימנובער האט יעדן טאג געזאגט צוויי און צוואַנציק יאר תורה פרשה ממש ביז די אפאר נאסע האט ער אנגעבונדן, דער רבי ר' מענדל האט געזאגט, מאכט א טובה דא און צינדט א לעכט פאר אים. האט ער אנגעהויבן יעדן טאג צינדן א לעכטל אין לשם רחמנא ברבי יוסף מרימנוב, און געבן צדקה לנשמתו פון רבי רימנובער, און ער האט געביסן די טונג און באומען זאגט עס איז דאס דאס מצב איז רוב די מצב נישט גוט אבער זיין ביזנעס טונג איך האלט מיט זאגט איך ווייס זיכער ביזנעס וועט אנגעהויבן צוריק מצליח זיין זייער שטארק שוין האט מען עס דערציילט די וואך די פרייטאג גיי איך דורך אייניגע פון רבי מענדעלע איך ווייס איינער איינס רבי מענדל רימנובער און יענער איז אביסל דאס איז אילדיג מיין איך מיין איך שייט אביסל געטיר איך שטארק מיט יחס דעם זיין פון רבי מענדלע האב איך מצד דעם מאס זאגט ער מיר האט ער פארן צו זאגן אז ביט פאר מיט תמימות אז שטייט אז אמת איז א טאר די טאר ברענגט זאגן פאר שמעון יעדן טאג די פרישע בעק אין דעם שם ירושלמי אז מ'זאגט פאר שמעון לא יחסר למזונות איז א סגולה פון פרנסה און די קו הישר ברענגט אז מען זאל די ריכטיגע זאל געלערנט זיין זאגן שניי מיקה ואיכא תרגום זאגן שניי גימל בשער שניי ואיכא תרגום און ער ברענגט דאס מען ווייסט מען דערהערט מען געבן א קאפי געבט זיך א קאפי אין טאש דערנעבן ברענגט דברי יואל איך פרשת שחיקה איך מיין דף ש ל עמוד ג דברי יואל מאדיר את הענין אין פרשת שחיקה ש ל עמוד ג ברענגט דער רבי אז דער מאן גייט ווייטער יעדן טאג פרשת המן דער מאן גייט ווייטער אפילו שוין אריבער א פאר טויזנט יאר פון דעם מדבר דער מאן גייט ווייטער אזוי ווי דער רבי מענדל זאל שפירן זיין דער רבי ברענגט דברי יואל דער רבי מענדל פון אימער זאל שפירן זיין פרנסה זאגט תורה פרשת המן און און און מיר ס'איז נאר מלובש אין א קהלה היינט, ס'איז מלובש אין תיבות, ס'איז עטוואס תיבות'דיג, אבער עצם פרנסה, אידן האבן פרנסה פון מאן. די אינגע מאן זאגט מיר אליינס, די אינגע מאן זאגט מיר, ער ווייסט א איד וואס האט געהאט פופציג טויזנט דאלער חובות פון חתונה מאכן די קינדערלעך, פונקט ווען צו זאגן דעם פרשת המן יעדן טאג שטייען די קרח התרגום, נאך פיר וואכן איז שוין האלב דערפון געווען באצאלט, נאך פיר וואכן זאגן פרשת המן שוין האלב שוין געווען באצאלט, ער האט גארנישט געטון דערצו, אפאר קרובים האבן זיך צוזאמגענומען.

אזעלכע מעשה האט יעדע איד, יעדע איד קען זעהן, יעדע איד קען זעהן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט.